Hello DVC a zohtu nan zate lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Dawt chung thawngpang ka rak chim lai. Hlatṭaw caan hmaan meeting avoi kul le thumnak an tuah. Chin ramkulh Hluttaw caanhman meeting avoi kul le thumnak cu December nithum ah an tuah tiah thawng kan theih. Hi meeting ah Thantlang peng Mekong hmun number 2 Palai Dr. Hmuh Thang nih biahalnak pasarih le Palawa peng Mekong hmun number 2 Palai Upi Min nih biahalnak pahnih an ngeih hna. Cu biahalnak pawl cu ṭuanvo ngeitu minister hna nih bialehnak an ngeih hna. Chin ramkulh Hluttaw Camhma meeting avoi kul le thumnak ah Hluttaw palai minung kul le hnih an kai kho i December ni thum in nili tiang meeting an ngei tiah thawng kan theih. Thlantlang eidin dawr ah pasal si ti loin a hmun ah eidin khawh dingin zuar dingah zohfelnak an ngei. Chin ramkulh Thlantlang khua ah eidin dawr kip cu COVID-19 runvennak ah tiin dawr ah ṭhutter loin pasal lawngin zuartermi cu dawr ah ṭhut khawh dingin ṭuanvo ngeitu hna nih dawr kip ah COVID-19 runvennak phung he aa tlak in tuahter dingah zohfelnak an ngei tiah thawng kan theih. Hi zohfelnak an ngeihmi cu a rauhhlan ah dawr ah ṭhut khawh cio ding le khuami caah runvennak ṭha tein tuah khawh dingah ṭuanvo ngeitu hna nih timhlamh cuahmah a si. Hi zohfelnak ah Thantlang peng uk zung, ngandamnak zung, sipin zung, Thantlang peng palek hna le khuabawi hna nih zohfelnak an ngeih tiah thawng kan theih. India ram in a rak kirmi Chinmi pahnih cu Rihkhawdar facility quarantine ah an chiah hna. India ram in a rak kirmi hna cu Myanmar le India ramri Rihkhawdar ah December ni hnih ah an rak phan i facility quarantine hmun ah ni hleili chung khumh-er an si lai tiah thawng kan theih. Hi India ram in a rak kirmi hna cu Pa pakhat le nu pakhat an si i Sakae ramṭhen Kalaymyo Tahan ummi le Lapanchawng ummi hna an si. An phanh hnu in an ngandamnak chekhlatnak an tuah hna i atu tiang an ngan a dam rih. Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Rakhine ram le Chin ramkulh Palawan ralzaam hna cu khuasik nih a den hna caah fak ngaiin har an tong. Rakhine ramkulh chung AA le cozah ralkap kahdohnak ruangah Rakhine ralzaam hna cu khuasik caan nih a den hna i a cheu cu angki hruk ding a ngei lomi hna an um caah harnak fak ngaiin an tong tiah thawng kan theih. Hi kong he pehtlai in Chin ramkulh Palawa peng ralzaam pakhat nih atu kan umnak hmun Sansin khua ah ralzaam zahnih deng kan um. Cu pin ah Rakhine ramkulh Sitwe ah ralzaam tampi an um hna. Cu hna zong hruk aih ding a ngei lomi minung zahnih tluk an um. Kanmah lei zong hruk-aih ding a ngei rih lomi tam tuk kan um rih. Chungkhar a tlawmmi hna caah cun hruk-aih ding a ngeimi zong an um ko lai nain chungkhar a tam deuhmi caah cun hruk-aih ding kan harsa ngai. Khuasik nih a kan den cang i hruk-aih ding ah har kan tong ngai tiah a chim. Rakhine ramkulh Sidre ah hruk-ei angki lum bawmhchanhnak a petu Ku Aung Win Sui nih hi bawmhnak kan pekmi hna hi kanmah mino deuh sin lawngah bawmhnak kan halmi a si i mino hruk-aih deuh lawngte a si. Ngakchia le tar zong tampi an um caah tamtuk bawmhnak pek rih an herh tiah a chim ve. Rakhine ramkulh le Chin ramkulh chungah AA le cozah ralkap kahdohnak in ralzam minung singhnih leng an um cang tiah BBC nih a ṭial. Stay at home nawl chuah lonak hmun pengkip ah Adin dawr chung ṭhutnak nawl pek a si lai. Myanmar ram chung ramkulh le Ramṭhen chung peng kip i state-at humnawl chuah lonak peng paoh cu December nili thawk in eidin dawr ah ṭhut khawh ding in tawlrelpiak a si lai. Hi kong he pehtlai in Myanmar ram ngandamnak zung Deputy Director Doctor Mya Aw-Nah Suu nih Pi Thawng Suu Ngandamnak Zung nih ramkulh le ramṭhen kip peng cio i state-at hum a si lonak peng paoh cu dawr hon i a chung ṭhut khawhnak nawl pek a si cang tiah a chim. Nihin tiang ngandamnak zung nih checkhlatnak an tuahmi chungah Myanmar ram chungah dawr hon i a chungṭhut khawhnak ding dawr hi dawr thongriat le hlei sarih a um cang i pengkip in checkhlatnak tuah cuahmah lio a si tiah thawng kan theih.